Ya, Charaban en... en- Ya, bezañ zo Charaban en dal liek ar rodoù bras. Ya, met draoù evit an dud, quoi. Be, be, be, ya, ar re hizio a hanterent etre daou, met re n'on ket evit labourat. Nann, nann. Ar re hizio evit eh, kas traoù soù bihan. Ah, ya. Mais bezañ zo oe tirioù all a skañvor neuze. Ha c'hoazh. Evit ar re-se c'hoazh.
hag a yoa neuze re evit mont d'ar sul d'an oferenn petamant evit mont d'ar pardonioù. Ah ya. Ah ya, ar re a vez lakaet kezeg spesial outo. Ha petra a veze graet eus Kezeg houarnet rak e-barzh en atañchoù. Gwechall, a-raok ar brezel, tout ar c'hezeg ne vezent ket houarnet. Ne veze houarnet nemet ar c'hezeg a se war an hent. Abalamour an hent, ya kaletoc'h, ya mein. N'oa ket koulta- oa ket a hentioù koultaret a-bouez hini ebet. Oa hentioù gant eh, mein, mein gozh a veze lakaet war an hent. Hag eh, ar c'hezeg a chome bah eh, bah ar goumanant da labourat er parkeier, veze ket douarnet. Veze ket douarnet. Ta- Taliet veze o boutoù en amzer pep hini en arrière memes, met veze ket douarnet. Ha goude di- ar re-se war an hent a veze ouarnet neuze. Ar re veze ar c'hezeg pounner a deue da- d'ar sul e kêr pe pe ba distro-achoù pe da Pet ar marc'had hag a vez iwerzhet er marteze vez iwerzhet du-mañ pad ar pennad eus bet eizh pennañ loen eizh pennañ mar c'hneuz kwa ya hag daou a vez iwerzhet da vont war an hent hag ar re-se a ya kezeg e viforc'h hag a vez mat a drotal neuze pa zegouezh me 'vez klevet va skountoù ne lavaret pa Ya, a-wechoù e veze erc'h ouzh gato da vont d'an oferenn, memes pa vijen a-raok an eur, abalamour da eseiñ rezek. Hag en deus bet kemeret meur a wech lavare uh, kougnoù-tro gader o distok du an douar. Ola! Gader o distok eo. En dañjer pa n'on ket bet tumpet da. Gader o distok mes bet kemeret a-wechoù lavare uh, kement aer eo rezek hag staget da goûtañ din pou buhez ar marc'h, ar marc'h-se. Ya.
Met ar c'hirri oa skañv ivez graet ab evit distokañ e seg, na? Ok, kesek pounneroc'h, met vezin ket bet deuet da vezañ ker gros abalamour ma vezin ket lakaet d'ober labour bounner.
Vezin ket lakaet d'ober labour bounner, da zo bet sell endeni ma deus bet graet labour bounner e teu da vezañ kreñv ha pounneroc'h.
Hag unan a gara labour bure o muioc'h

ar voiturioù-se a yoa evit mont d'ar pardonioù, evit mont da bardouna folgot pe da... Ya, ya. Ya.
Mais un, un anv a veze roet dezho ivez peut-être Ar wetur. Ar wetur, quoi. Ya, wetur.
Hag ar charaban, goude neuze, a, a oa unan un tammig bihan pounneroc'h. A yoa un tammig mestra evel, mais resorchou kreoc'h kalz, a libounou teoc'h.

Dus ar satos e veze graet lod a referamant ivez, e veze lakaet daou pe dri blankenn e-barzh hag e veze moaien da vont tud da seziñ warno. Ah, ya. E tu e veze grechañ amañ, ma zo bankeier e-barzh. Ya, n'oa ket bankeier gant uh, gant an arper kein, e-lec'h ba, ba wetur vihan, hag e-barzh ar sato, ba, ba ar charabant, normal, e, e zo ur bankeier d'ar parchein.

Ya, met soub bloaz, soubj 'm eus bezañ bet 'barzh e e padonioù zo hein, ya, padon ar saled a-raok en o Montroulez,
Ya, e Lokenole, ya, ya, bon, aet on bet gant ar voiture sek hag en dal troiñ ar choubien aze, ya. ya.